Aia la ah ato ary dada na mahavariana an la. Jereny ity film ity aho ah tafavoaka e. Fa misy inona e? Fa misy tadiavan'i dadanao? Humm
zany fa zao lesy e efa lehibe la zao ah ka mila miomana ny ho avy.
Tsy azo. Fa inona ty ny dada tongava? Tsotra lesy ah! Raha te hitovy amiko ianao dia mila miady mafy! Ka vao may indesy azy ko zany e! Fa nga moa dada miady mafy e!
Mila mailo foana lesy hono ny fiainana! Mila mailo foana! Zao lesy ah! Mila mahay manohatsa fahavalo elah! Fa raha tsy mahay manoa zalahy dia mety ho matina.
Fa nga moa tsika manana fahavalo e?
Bobaka ndresy ny olona tsy tia antsika eny amin'ny fiarahamonina eny a! Ary mila manoa atsy azy zalahy mba tsy ho azony. Azo nilaza e! Zany ve?
Dia inona zany ny ataoko amin'izany ry dada? Zao e!
Manomboka rahampitso ialahy a! Ampianarina miady. Rahampitso dia rahampitso ihany. Ampianarina miady ahoana ry dada? Aiza ny ahiako any zany? Fitazomana basy lesy a! sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mibotsy moa lisany rampitso? Sabotsy nge ry dada rampitso e! Hita mihitsy nareo efa antitra angamba. Mila miomana elah rampitso a! fa entina elah ampianarina miady, mitazona basy. Be dia be zavatra ampianarina an'lah rampitso. Zay a! Tsy sarotra be ve zany ry dada le mitana basy zany? Tsy maintsy mianatra lesy a! Tsy maintsy mila mianatra mitana basy lahy fa averiko foana hoe mila miady hoa. Ka zao, rapitso tsika miaraka amin'ny renin'ny lahy, dia tonga dia moa miomiomany lahy. Azony lahy? Rapitso maraina io hoa. A eh!
Vita resaka ny dada? Aa. Za aloha angatadana fa otran mbola hamonjy rendez-vous aho. Hay andeha lahy.
Andeha.
Rapitso zany e. Aa. Hum.
Fa inona indray izany programanareo rahampitso izany? Ah!
Programantsika ka ianao koa nge mandeha e! Eh! Mila ampianarina miady le daly iny fa efa manomboka anisan'le solda mitady vola ireny koa mantsy le ry iny. Humm! Eh!
Ieny e! Tsy maninona izany. Ok, mety izany e! Mety izany.
Zay no ataontsika rahampitso de tonga de miomany ianao tsy haiko hoe manao tenue de sport ve tsika sa reo bandy reo ihany no ataontsika mampianatra anazy. Humm za namany aloha tsy afaka nanao tenue de sport zany fa hivoaka koa ve aho de hanao tenue de sport e? Tsy possible mihitsy zany. Ze mety am'lah njay iny ka ze mety am'lah iny tsy maninona fa zay fotsiny programme rahampitso hoe ampianarina miady le ry iny. Mila mahay mitana basy daholo mantsy ny ankizy ato fa hainao ihany fa tsika be fahavalo a! Eny e, mety ihany aloha izay e, mety izay, alao ary izay fa tsy maninona e, fa tsy tiako fotsiny hoe sao dia manao resaka hafahafa eo nareo reva tsy eo aho. Adino moa ny resaka hafahafa eo akia, tsisy resaka hafahafa izany eo a, zay ny resaka anay teo, fa avy taiza aloha njy izany e? Aa nananao zavatra kely tao aho dia nijerijery an'zalahy tao fa tsy tiako koa manko ny zareo mivezivezy be eraky ny trano dia nefa tsisy mijery koa re inona nataony zareo ao. Hum. Marina ihany aloha izany e!
Ary nanahoana hono ny dia nisy telo lahy tany? Milamina ka!
Izy roalahy ihany tonga teo fa Nico tsy tonga teo fa mbola variana an'io sipany hono fa le afera izy mitsam milamina tsara iny ka! Humm tsara izany reheva milamina ka! Ary nankaiza izany izy roalahy teo?

Dia avy eo indray rahampitso dia hoe hividiano moto dia inona dia mila asiana fifehezana kely koa ilay izy. Ie, tsy haiko aloha fa dia ianao mianjaikitra an'izany fa tsy haiko izay mahalianao an'i izy mitsam eo fa midongy telephone izy. Antsoy izy dia mifanatrika eto tsika e!
Manahoana ô? Ahoana ny anareo izay? Mba saika hitady empathie azafady. Fa iza moa raha tsy maha diso? Ay Radonsa ka, nama ampaty. Radonsa?
Hum. Ay, mandroso ary e. Tsisy alika e? Tsy misy ka, efa mifatotra any ambadika any.

Taty ry! Efa teo aho vahiny. Fa inona izany mampiantsoantso be anareo izany fa iza ilay vahinintsika ato ary? Reo e, reo ry zareo. Mamoana tompoko.
Mamoana tompoko.
Reo madama.
Chérie. Ka iza moa izy? Izy le, izy le, le olon-tiako noteneniko an'i maman iny. Izany! Fa ny maha fantatra anao? Dia izy ny mamako. Fa ny mahafantatra an'i Maman Paty. Maman fotsiny lesy dia efa mety a, dia aza mihafahafa. Dia mipetrapetraha. Io, misaotra betsaka.
Makaiky place a. Eto ndry e. Io dia mitady hifanakaikikaiky eo sahady re. Ah, aleo aloha zay mba hipetaka eto anilako e, efa ela be izay finoana.
Hum, hita hoa. Dia inona ary ny vaovao e? Tsisy vaovao ry Maman. Io aloha hery zonamako e. Fa ny mahafantatra anao. Fa ny mahafantatra.
Fa ny mahafantatra ireo fianakaviana. Dia tonga soa aty aminay nareo roalahy. Ndra zoky koa aloha. Inona aloha no aroso anareo e? Ah, za misahirana fa ataovy ze mety. Aleo atsoko vetivety i Hanitra.
Fito ans zareo. Hanitra a! Hanitra ô! Misy vahiny hoa.
Ahoana izay? Ah, azafady Hantra, mba hitondrao zava, ah, jus ohatra na ohatry, tsakitsaky any ambany any amin'ny tsena any zareo ireto. Hey, andraso angamba ataoko eto sahaby ito fa za handray olona kely vetivety eo ambadika ao a. Zany e? Hay e, tsy maninona. Mba ho tsakitsakointsika eto fa aiza dia ho jerijerena fotsiny ireto vahinintsika vao tonga aty ireto. Hita hoa. Ie.
Izay an! Ie.
Zay va f'eo a. Fa hono iza moa nihitra an'io? Hay tokoa moa mbola tsy noteneniko anareo. Izy a no hiantra, mitaiza ny sarobidy sy fatihy ato an-trano. Mivoha hipetraka. Ary ahoana tokoa ny aminareo reto e? Ahoana ahoana konko? Mba efa firy na firy iny nareo niaraka? Zay moa Zesy Baty mpiara-mianatra. dia mifankatia koa zay ny tena marina fa Eny efa haiko nareo zany hoe mifankatia fa hoe mba efa matotra ve? Ah, ilay efa matotra aloha efa lehibe ny entana an. Maman-ko,
ko raha tsy matotra ve tsy dia ho tonga aty amintsika ohatr'izao?
Eny e, mba manontany ihany aho moa ko hainareo fa reny tsy maintsy mba manadihady hoe mba ahoana ny relation ho an'ny zanany. Efa matotra izay. Izay izany ko. Dia maka akin-dry toerana.
Merci.
Nareo koa dia misahirana ry be a! Tsy maintsy mba misahirana fa azy vinantilahy za mamanko. Fa nga izy le Izy io? De anao la danse a! Tonga soa aty aminay e! Ye misaotra betsaka fa nareo misahirana be. Zay ianao za mivoana vaky scène. Mandram-pozana voalohany e! Ary izy ty namanao ty? Herizo io, io cousin-ko io. Hay, faly mahafantatra an'i Herizo, ary mitondra namana mihitsy vao samy mankaty aminay a! Ka dia matahotra be ko! Matahotra izy ry Paty a! Zay aho dia tafaverina? Hay iny niantra. Ie.
Vitsivitsy aky aho. Hay eto aho izany e. Azafady ry se a. Ie. Tonga ny vahiny.
Hay. Aleo arosontsika ireto rankizy a. Samia mandray? Ie aleo ary samy handraiko.
Asiako mihitsy moa ity zanako. Ie.
Dia asiana fananganana vera kely zany ho an'ny. Sasandrababarany zany ity an fa ny fiancé an'i Patty sy Radon zany manaraka. Santé an. Tchitchi.
Ok. Tena velona e. Io re toa ataovy. Io no misy.
Za moa za. Tonga dia mandraisa fa za mihafa hafa e. Eny hoa. Samia mandray za.
Samia mandray ko.
Mazotoa daholo e an. Mazotoa.
Tsara e! Mahatsiro ka!
Mbola ary ianarana re manamboatra an'itony. Izany. Hay tao amin-dry Gripy fa hono tokoa e! Aiza moa izany nareo no mipetraka dia iza ny ray aman-dreninao?
Zia any Akikinamboho Baon izay mipetraka. Ray aman-dreniko i Toby sy i Sonia. Humm!
Ary antra hoa toa mandinidinika be an'azy izany e! Ka ohatran'ny olona ohatran'ny efa hitako izany ange izy e! Antra koa, olona efa hitanao ahoana izy? Iza ary izay vao taty amintsika ko? Humm! Tena aleo aloha reto avelako kely nareo aloha fa mba ndeha hanao zavatra kely atsy ambadika atsy aho. Tsy manahina ka.
Humm! Ndao koa mandeha ka! Sady izaho ohatran'ny hiantso olona kely vetivety aloha fa rehefa avy eo aho miverina eo a!

Faly be fotsiny za tonga aty e. Fa amin'ny latsinainy za ilay milahady hatrany. Aha, baiko aty ndry e, vampiro.
Maninona?
Tokony efa ndeha amizay ah. Ah, jereo, vao zo no tonga aty dia ndeha sa. Ka mbola be le programme e. Io ialahy koa zany. Voalohany dia dia andraikitra. Eny aroko. Aiza maman teo? Maman ô? Oh? Oui chérie.
Andeha hono izy. Ye. Zany.
Metraka veloma fa amin'ny manaraka indray mandalo. Andeha sahady.
Ye andeha sahady fa misaotra betsaka fa voky. Tsisy fisaorana. Mhm. Aleo ngambany atsoko hiantra andeha hanatitra anareo any am-bavahady. Hiantra ô? Ho avy ô!
Ohatry ny avy tonga nanakanto. Mafana be ako. Hay, mba avohay kely any vavahadika izy zareo a! Hay, Ie.
Handeha sahady angaha? Handeha hono izy.
Hay, ndao ary e!
Za nga maresy hoe te hiverina ie veloma indray an de mandalondalo eo fa fahita ny trano ie mandalo aty fa efa hita le toerana ka ie ary io veloma veloma
anaka izy aty reo any ivelany aza ny tomobilana ie

Fa tonga dia mikotsara fa miandry an'isa ny eto izay e. Ao avy eo ry zareo. Hey, Vatary tika mitsana. Ay zany. Dora.
Ireny ny tanànan'i Lary io. Tanànantsika daholo ireo. Iza no mpandova an'ireo raha tsy ialahy.

Hianatra hiady mihitsy tsika zao. Araka le fotoana nomena anareo moa dia tonga ity baikely ity a, ampikotsano le ity. Hay ampianarina an'izay lay re. Hay inona kama. Dia izay ilay niteneniko an'lah hoe mila mianatra miady hoa fa betsaka ny fahavalo. Tadidin'lah iny e! Hianatra hiady tsika androany a! Rehefa tsy eo ahako dia reto banderole reto mampianatra an'lah. Sady izay vonona koa no ampitotrony.
Mazava an'lah. Ka izao, ndany an'lah aloha maka an'ilay basy. Fa ampianarina amin'ny tifitra koa lah. Alaivo ilay basy. Dia izay ry izy mitsam a. Hampianatra an'ilay ry tifitra basy tsika sy hampianatra anazy hiady. Tokony efa no action le ry fa ny vatany efa ao tsara. Sa ahoana ozy izy aminareo? Sa ahoana ity ry neny? Eehh dia efa matoky anareo ah. Ilaiko tena mahay tsara mihitsy izy, professionnel tsara. Za moa fa matoky an'i Lisany foana e. Dia ao Mahazatra ihany sa? Aleo ato ihany ka, ato ihany.
Ty le izy e. Ka zao e.
Ndao ery am Mahazatra ihany dia ampianarina ny tifitra eny lery. Sa ahoana izy nareo mitsam? Zay mitsy. Moara e.
Care Ianao? Pasteur Fanty a.
Par mama va. Za angamba ny andeha hiverina anaty tôbily fa tsy hitako ze irahako aminareo any. Mhm. Ino lesy e? Mitondra eketiko an'iza? Ike ary vetivetika fotsiny nena. Ok, mazotoa nareo. Mhm. Eto aloha le basy. Zao e, hitan'izany tanjaka ny vatana aloha no ilaina. Rehefa hoe hikotsana zany dia mila matanjaka. Iny ambony retraretra iny mila mafimafy. Ka zany tanjaka zany nefa tsy ho azoazo fotsiny zany fa mila travailler-na mahintsiny. Ka zao no atao, ampanaovy kopy aloha lery na tsy manina miaraka mino tsika dia amizay hainy lery tsara. Ataovy kopy dimampolo ary a. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux.

Anao tsy midansa mihitsy. Tiako afaka midansa. Alou ovay ny basy indray. Ataovy ny tifitra basy indray aloha lery. Kalla, manintsy tsara amin'ny epaoly ity tanana ity. Ity epaoly ity tena mikoty be a. Dia manintsy tsara. Jereo an'lah.

Alôso.
Manao ahoana sefo a? Salama tompoko. Mipetraha ary ianao azafady. Misaotra tompoko.
Hoe ahoana ny anao izay madama? A Tsy izany tompoko fa le fiara le nanahihiako tamin'le namono an'le patron-ko ohatry ny hitako le izy. Raveloson mivady e! Raveloson?
Tsy efa te hitantara tany amin'ny folo taona lasa ve zany madama? Eny mihitsy tompoko. Alao antsika mandeha mankany amin'ny banc commissaire raha izany. Mandroso. Mazoto toerana nareo. Manaja ny asy le commissaire. Hum, mazoto toerana.

Tena tadidiko mihitsy ny numéro an! Zany ve?
Taiza no nahitanao an'le izy ary? Zao e!
Hitan'ny kaomisera, taorianan'ireny zava-doza nitranga tao aminay ireny dia lasa nifindra tany amin'ny nenitoanay izay mipetraka izay sy le zanakavavin'le patron-ko io. Dia amin'izao an, misy sipa an'le zanaky nenitoanay izay. Tonga tao, dia nentiny tao io fiara tamin'io andro io, tadidiko mihitsy ilay fiara fa tena ilay fiara nentiny ilay nanafika tamin'io mihitsy. Zany e!
Aleo fa hojereko akaiky indray ary amin'ny mahakasika an'izay e! Mba ataovy izay mety re ry kaomisera a! Ilay zazalahy kely ange sady mbola tsy hita trace mihitsy amin'izao hoe aiza e! Matokia ianao madama fa hanao izay fara herinay izay amin'ny mahakasika an'izay vaovao nolazainao izay.
Misaotra indrindra kaomisera. De angata-dalana aminao angamba za aloha fa tsy mandry ny saiko de tsy maintsy mitantara kely an'izay zavatra hitako izay fotsiny aho e. Omen-dalana ary ianao madama a! Fa nareo r'lah mba mijanona kely io fa mbola misy zavatra hifampiresahantsika. Voaraiko amin'ny sera.
Omen-dalana ary ianao madama. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Petrapetraha mihitsy ary loha lisany. Misaotra Minisitry ny Frontières.

Papier jaune e! Any fito sasany angamba no ezeko io. Tara be sao efa tara be. Angaha ianao handeha hivoaka indray no miomankomana ohatran'io? Vita fa miomana ny olona dia handeha hivoaka izany ko. Ary efa itenenako anao isan'andro izany valin-teninao izany an! Rehefa mamaly olon-dehibe na na ny olona ato an-trano aza dia mba valiana tsotra fotsiny fa tsy mety mihitsy io zavatra ataonao io. Raha handeha hivoaka izany ianao dia izy indray izany no naka an'i Samia androany. Bala aloha io rana fa za efa hitanareo fa maika io ko mbola inona ndray. Fa inona ary zany anaran'ny bandy voatorintorina ato zany? Zao zao tapaka any an-kotranay. Ianao ve tsy te hitanao bokona e? Tsisy vitsy na bokona na mba ohatry ny taoko fafy fa mandeha manao tsaho samy. Ianao nataoko fafy io nataon'angady io nataon'inona?

Iza no manatitra anariny e? I aa i Sanim manatitra anao satria valona mandeha miasa dia ity ny akanjo ba anao fa sao dia mangatsiaka any dia rehefa avy ma rehefa mandeha any ianao a dia tsy maintsy ianao koa maka an'io zaza io rehefa mirava. Tsy maintsy ahoana fa efa resaka teo hoe valona no manatitra dia. Ka i valona miasa ianao ve tsy mahalala tia ankiasa e? Dia eo izany ny zanakareo fa za efa hivoaka za zao efa tara be. Za zao dia efa miteny amin'io toetra io a!

Kafa ve? Ry zalahy, fa ahoana marina ity fandehan'ity mission ity? Dia lala ity kobo mihitsy hoe mbola zazavao a! Ity mission ity nefa na botrabotra an'la ohatr'izao. Hitan'lah, i Salim mandeha mampiaraka, dia vitsy ve Salam mahita ny action avy eo fa lery ataontsika jono. Azon'lah? Hay ve!
Mandeha izany. Izay izany a! Aza ela fotsiny ilay sa dia andeha a! Toa teny amin'lah ny an-dalana dia. Ya, izay a! Firy ary? Poussez-la, ataovy amin'ilay a! Firy? Zao ry zandry e. Ity ny basy-lahy ity. Henoy aloha. Rehefa variana mampiaraka zandry an, i Salim hum, dia tonga tamiko tsika sy ialahy. Tonga dia hambanana ny basy izy. Dia pressena ilay sipa an. Atsena am- manome an'ilay carte d'étudiant. Hangalantsika an'ilay zaza. Azon'lah? Mazava ka. Matoky Allah a! Hein! Ohatry le efa fanao mahazatra ireny. Zay.
Fa manino moa tsika no mandeha tena tsikirihatra be, ty nefa fanarahana ny ao gasy teo moa. Zay indray no ao. Mampiala ny rivotra ny fiarahamonina. Za zao tsy mihinako hanina ny noana.
Inona pizza zany?
Oye? Paninona ty? Ka za nge lesy maika ka mpianatra dia tokony efa mandeha zao fa bedin'ny nenay aty eo zao. Zay ndray aloha le maika foana. Ka tsy hoe maika foana fa ny fivokana tao an-trano ary efa tabataba be ohatry ny inona zokinay moa dia efa tsy tenenina akory. Tsy tianao ve mba tsika irery no eto e? Ka ohatran'ny mangingina hafahafa tsy haiko hoe ahoana izany ilay toerana. Ka tsika anie vetivety ihany dia mandeha e.

Fa ahoana izao? Aingana lesy e!
Ça va l'équipe Esso? Vola aloha vao fitiavana.
Ok?
Ho dénonce.